L-ewwel nixtieq nilqa' wkoll lill-artisti, l-atturi, drag queens li kienu bravissimi. Għandna lil Ray Calleja li huwa direttur tal-produzzjoni. U Gabby Calleja li hija l-Head of Unit tal-LGBTIQ Unit tal li m'għandha l-ebda bżonn l-ebda introduzzjoni. Għandi xi mistoqsijiet imma ovvjament Just biex nibdew il-konverżazzjoni. Ħallu din il-konverżazzjoni li tkun miftuħa ġifieri kull min għandu ma tantx qed nara hawnhekk lin-nies ġifieri provaw xejru naqra ehm, lil kemm lin-nies tiegħu fuq il-panel kif ukoll anke lil l-atturi, l-artisti, għandi problema niddefinixxihom, naħseb. Drag artists. Drag artists! Hm? Easy. Artisti drag. Eh, artisti drag. Ehm, illi qegħdin hawnhekk ukoll. Ray, għanibda bik. Todd, għidilna ftit fuq il-proċess. Ehm, kif immorru lura xi ftit snin. Il-proċess kien twil għax eh, dam sentej. Il-produzzjoni kellha tittella Deċembru li għadda, imma minn ħafna kien hemm ħafna ntoppi, ehm, imma insomma, thankfully saret saret issa barra li meta spazju kreattiv kienu kuntatjawni fuqa, Kien hemm ħafna ideat differenti u kien hemm l-idea li se nitlu bil-mużika live u li se nitlu b'atturi. U għattilhom, no, jiena m'iniex interessat jekk l-artisti mhumiex artisti drag. Jekk inti llum il-ġurnata qed titkellem fuq drag show, l-artisti jridu jkunu nies fl-arti tad-drag li jridu jagħmlu d-drag. Bħalma taf tajjeb int u jien u probabbli Gabby wkoll, kapaċissimi nilbsu dublett u nagħmlu Kont qed nipprova nara fejn sejra din il-biċċa. Jiġifieri, sfortunatament hawn Malta għadna bil-kunċett li anyone can do drag. Le, jiddispjaċini. Jiġifieri trid tkun vera artist iddedikat, u meta qed ngħid trid tkun artist iddedikat għall-arti tad-drag, hija xi ħaġa serja ħafna għax tiġib ħafna implikazzjonijiet magħha. Organizzajna calls għal waħda tnejn tlieta, illa għaliex ir-rispons kien mejjet, bdejna naħsbu għall-bidu li mhux se ssir, imma mbagħad bqajna nsusu u kien hemm interess. U bdejna nagħmlu telefonati u niltaqgħu u għax Spazju Kreattiv ukoll riedu li jimxu ma' din il-linja, insistejna li se nagħtu l-għajnuna fejn nistgħu. Għaliex? Għax inti bħala drag artist, inti, jiġifieri fil-play tissemma', mistenni li Tagħmel il-ħwejjeġ tiegħek, tagħmel il-makeup tiegħek, tagħmel ix-xagħar tiegħek, tiffinanzjahom inti, tikkoreografa n-numri tiegħek inti, jekk għandek bżonn mixing tal-mużika trid tagħmilha inti u tħallas għaliha. Ħafna drabi tittallab ukoll biex ittella' show. Jiġifieri trid tagħmel kollox u tikteb l-iskript inti u tkun funny u tkun kollox. Illum, ovvjament, RuPaul ninżagħlu l-kappell għaliex eleva l-arti tad-drag mhux mas-sema imma beyond, mal-univers, fil-verità. Jiġifieri, għalkemm forsi ħafna nies jaraw ix-show RuPaul's Drag Race and they take it lightly and they just take the fun the fun of it, ix-show ikkawża rivoluzzjonijiet kbar. Mhux biss anke għall-artisti drag, il-għaliex fejn qabel u kif beda anke dak ix-show, xi ħmistax-il sena ilu naħseb, beda bl-idea li drag huwa raġel qed jilbes ta' mara, illum m'għadux hekk. Illum qed naraw gender identity differenti, qed jiġi kollox iċċallinġjat u dan ridna nirrispettawh fil-proċess kollu. Allura meta ntgħażlu, l-ewwel ħaġa li għamilna sessions flimkien, ġranet twale, ġifieri għamilna, Niltaqgħu mal-artisti, naraw min huma, niskopruhom, x'iridu jagħmlu, x'iridu fil-persuna tagħhom, x'inhu importanti għalihom fil-ħajja, u l-iskript imbagħad ma' Simon inkiteb madwar dan kollu. All right, imbagħad twikjajna 'l hawn u 'l hemm, jiġifieri kemm trid bil-permess tagħhom biex eventwalment ħriġna dan l-iskript. Is-sena li għaddiet kelli għaddi minn proċess ieħor għax kellna artisti li ħarġu u daħlu oħrajn, allura, tweak jgħinna xi ftit biex finalment kellna dan ir-riżultat. Xorta ngħid, waħda mill-isfortuniet kbar tal-drag art issa u Malta hija li jien fis-sebgħinijiet, tmeninijiet, disgħinijiet, niftakarhom qawwija ħafna. Ġifieri insemmi post b'Bu Ġibba li kien il-Pips li kull nhar ta' Ħadd wara l-ofsinhar kien jagħmel, shows bid-drag artists u biż-żefriena u kien jinfaqa' l-post, imorru n-nies hemmhekk familji bit-tfal jieklu. Allura għandna did-dilemma meta kellna inqas qisu drittijiet ċivili, b'xi mod, fuq il-palk, ejja nitkellmu fuq il-palk, u x-shows tad-drag artists kien popolari ħafna, ħalli għalih mbagħad fil-ħajja ta' kuljum Kienet ħaġa oħra, jiġifieri jekk id-drag artists ta' dak iż-żmien ħafna drabi kienu mżebilħin jew meta ma jkunux fuq il-palk u kienu ppuntati u kienu jien naf immarkati u kienu jgħaddu minn ħafna minn ħafna kwiet. Finalment naħseb li nixtieq nagħlaq hija b'di li Ikolli nammetti jiena fil-bidu meta u meta jiena wkoll kont ħiereġ fil-ħajja tiegħi ta' gay, kont niddarras, jiġifieri meta kienu jiġu nies fuqi li huma effeminati ħafna, kkampjati konna ngħidulhom dak iż-żmien, il-mentalità, dak li tgħallmek il-kultura, jidħol ġo fik, isu xi ħadd qed idaħħallek bil-mod musmar fin u jimmartellak bil-mod u laqas biss tinduna bl-uġigħ li jikkawżawlek. It took me some time biex inkun comfortable mal-persuna, dak li trid tesprimi u dak li trid tagħmel. Illum meta qed nitkellmu fuq drag, il-messaġġ huwa dak, Huwa ċar. Int kif int, kif trid, jekk trid tisbogħ xagħrek vjola, jekk trid twaħħal il-ħadid ma' widnejk, jekk trid taqsam ilsienek min-nofs, jekk trid tgħix ħajtek liebes in drag, għandek dritt tagħmilha u aħna għandna d-dmir li nifqu lura, napprezzawha u napplawduha. Gab, inti esperjenzajt fażijiet differenti le tas-soċjetà tagħna, ta' mhux biss fil ta' drittijiet anke il-kultura marbuta ma' mhux just drag culture imma anke l-mod kif eh, persuni LGBTI wkoll jesprimu ruħhom. Ehm, kif, kif tara minn ħadd tiegħek li evolviet Ray semma żminijiet fejn il-preżenza ta' drag culture kienet kważi iktar qawwija mill-lum imma fil-fatt kienet mod ta' espressjoni għal dak li kien jew illegali jew mhux permess. U speċi qisna għalhekk forsi tlifniha b'xi mod din il-kultura jew mhix daqstant preżenti. Ma nistax ngħid li jiena familjari ħafna, jiġifieri jiena qisu għamilt il-coming out tiegħi lejn iż-żmien tal-bidu tal-MGRM, jiġifieri lejn 2001, dak iż-żmien, jiġifieri dak iż-żmien kont ngħix barra, mbagħad ġejt Malta u ma kontx party girl, jiġifieri ma kontx immur Pageville jew hekk, imma esperjenzajt l-ewwel gay parties tiegħi u niftakar li kienu jkun hemm anki Drag artists f'dawn il-parties li li kienu parti qisu mill-kultura le ta' dawn l-avvenimenti jiġifieri qisu għalija kollox kien ġdid dak iż-żmien jiġifieri kont nieħu kollox for granted this is what it is jiġifieri u niftakar li kien hemm postijiet b'ġibba fejn kien ikun hemm anki drag shows fejn kif qed tgħid inti kienu jmorru l-persuni straight mhux il-persuni LGBTIQ. Jiġifieri għalija kienet qisu xi ħaġa li tagħmel parti mill-kultura, mis-subculture tal-komunità. Jiġifieri naħseb Illum kważi qed nesperjenzaw ftit iktar reżistenza għall-viżibbiltà ta' ta' qisu il-fatt li n-nies qed iħossuhom iktar komdi li jmorru lil hinn minn dak li huma speċi mistenni min-nies abbażi tal-ġeneru tagħhom. Jiġifieri l-anti-gender movement illum huwa qisu reazzjoni wkoll xi ftit għal din il-viżibilità li għandna llum li hija xi ftit sfida forsi għalissa mhux daqshekk Malta imma f'ċertu pajjiżi anki ta' theddida fejn jidħol mhux biss is-sigurtà tal-persuni LGBTIQ imma anki fejn jidħlu drittijiet. Jiġifieri li nara li huwa pożittiv hija li fost il-komunità żagħżugħa LGBTIQ naħseb kif qal Ray hemm iktar openness għal din il-diversità. Tirreferi għalina tal-parti żagħżugħa. Grazzi. Il-komunità. Jiġifieri llum iktar iktar rikonoxximent li anki fiħdan il-komunità LGBTIQ teżisti d-diversità m'aħniex kollha l-istess. Jiġifieri. U anke fid-drag culture fiha nnifisha qegħdin naraw din id-diversità. Hija xi ħaġa hija sabiħa ferm illi illi hemm din il-fluwidità wkoll fir-rwol ta' ta' drag artist. Le, mhux drag king, mhux drag queen, mhux jista' jkun it-tnejn u dik hija xi ħaġa sabiħa ħafna u xi ħaġa importanti ħafna. Xi ħaġa li xtaqt insaqsi huwa min esplora, jew forsi nistaqilkom direttament.

Iżdan hija. Ehm, bażikament f'Jannar kont rajt il-call for a drag variety show, dak kien fil-bidu. Ehm, u ovvjament as a queer person coming up in Malta, ehm, I was drawn to drag race u affarijiet hekk u I always was interested in it u għad forsi xi darba I dip my toes into it. U għad let me step out of my comfort zone and give it a try. So batti CV u għadt jiena għattilhom isma' jiena m'għandix drag experience imma jien għandi theatre experience u nixtieq nagħqadhom flimkien u nipprova something different. U minn hawn u minn hemm I was very fortunate li Kif qal Ray, we found a way to have my journey written into the script itself, so il-journey tal-karattru tiegħi huwa vera simili tiegħi. I'm very grateful lill-queens li konna kellna fil-cast għax they really helped me to get a better understanding of it, to put everything together u they took me with open arms, there wasn't much judgement to the fact that I wasn't a drag artist from beforehand and

Dak il-perspective. Kif dejjem. Um, aha. Um, I used to perform, I mean, I perform in drag. I mean, I've been performing in drag for the past one year. Għadni kif għalaqt one year, so still a baby. Um, but this one year għal mitni ħafna. So in the beginning I was just Antoine doing different things, doing face painting, imbagħad ngħid ok nagħmlu fuqi kif jidher. Jew nara kostum, ġiet okkażjoni, a themed party, u ngħid ħa nipprova nivvinta xi ħaġa, ngħaqqad xi ħaġa. So all these skills kienu hemm along the way. U għedt, Imma issa sew, I'm like, Jack of all trades imma master of none? Kif nista' ngħaqqadhom flimkien and they're actually validated in one thing? U mbagħad faqqa' l-Covid, I was bored at home ħafna, m'iniex it-tip ta' persuna bil-kalendarju vojt, and Kevin told me, Listen, ġieli rajt RuPaul, I've never seen RuPaul before, qatt, qabel, never, never. U rajt l-ewwel episode bit-tama li mhux ħa jogħġobni, ħalli jieqaf hemm. And I became obsessed għax qed bdejt nara, ok, so I can do this, that I can do, that I can do, dik ma nafx imma forsi nitgħallimha, dik nitgħallimha, dik nitgħallimha, dik ma nafx imma forsi xi darba nasal. And that's where it all started. U mbagħad kien hemm il-Pride Concert, kien hemm competition, competition? Aha. Għedt ok, it's now or never. Jew ħa nintefa' ġon-nar, inkella I wouldn't do it. U ntfajt fin-nar. U minn hemm tfaċċa Ray u minn hemm tfaċċat l-opportunità. U llum bdejt nifhem anki Nick minn xiex għaddej. Isma' imma your body how do you shape it? Jien kont hemm. Inqalleb YouTube so if I can help him how to shape his body mingħajr ma jgħaddi mis-siegħa twal jara videos u jfittex I can do that. Isma' il-makeup, Ray anki sabilna a professional makeup artist u għamilna workshop flimkien. How can I make my eyes look bigger? u titgħallem kif tkabbar l-għajnejn, How to Play with the Illusions, Louis Noir, isma' l-kostumi, I Want to Change f'nofs il-palk, How can you make a costume tear away so easily that you make it part of a song? U minn hemm tgħaqqad l-iskills that you need. I mean society, I I found very support from my chosen family. So I have to admit, għalkemm il-kultura hawn Malta is changing and there's a lot of improvement, there's still a lot of judgement. Speċjalment min ma jifhimx why we do this. U għalhekk il-videos li ħarġu Spazju Kreattiv flimkien ma' Ray u l-artisti l-oħrajn I believe that importanti iktar mix-show innifsu. That people understand why we do drag. That it's art. It's not Antoine iffemminat u jrid jilbes ta' mara. It goes beyond. This has nothing to do with gender. This is me expressing myself artistically just the way I want.

I mean, the goals of this project have been fulfilled. U xi ħaġa li li qal Ray le li l-identità tagħkom evolviet f'dan l-ispettaklu, jiġifieri ma kienx hemm formola, it's like dan huwa l-karattru tagħkom, fil-fatt huwa intom. In your, your, your drag persona. Um, Vera, xjon se koko vera biċi jek. Ma naf lebda drag artist li minx biċi. Geb, ma irridu nirrikonoxxu wkoll li dan il-proġett dan u hawnhekk ukoll it's a safe space. Iktar huma jistgħu jgħidu mbagħad fil-ħajja reali kemm jiltaqgħu ma' reazzjonijiet jew kritiċi negattivi. Jiġifieri kwalunkwe persuna li b'xi mod tmur lil hinn minn dak li huwa mistenni mis-soċjetà minn mara jew minn raġel skont kif kienu assenjati fit-twelid ħa jattira xi forma ta' reazzjoni negattiva. Jiġifieri Hemm spazji li huma sikuri, hemm min m'għandux diffikultà, hemm min ħa jirreaġixxi b'mod negattiv. Imma iktar huma jistgħu jgħidu mill-esperjenza tagħhom dik kemm hi frekwenti f'ħajjithom. Jiġifieri jien naraha bħala att kuraġġuż ħafna għax għalkemm hija arti, imma hija arti marbuta mal-espressjoni tal-ġeneru, jiġifieri u li jmur lil hinn minn l-aspettattivi tas-soċjetà, jiġifieri

And I think that it's magical. Well done. Yeah. Bravo. I, I beg to differ. Simple. Not a simple project. Looks very complex. Nista' ngħidlek xi ħaġa Antoine. Xi 20 sena ilu għamilta jien li mort lura d-dar in drag, kont meta kont nagħmel il-karatur ta' Antiċetta. Għadt ħa neqpa' sejr id-dar. Kienu waqqfuni f'roadblock, ħassartu l-pulizija. Attent fejn tagħmilha. Can I add something? Um, I think for me, one of the paradoxes in Malta that I struggle with a lot is that

they're further behind than us so it's always like a balancing act and it's kind of just then reminding yourself that like you are in the situation you are now, you are in this life and you just need to live it as authentically as you can, I guess. Gab, di tal-klassifika dejjem qisna, le? Nixtiequ li ma teżistix għax nixtiequ li m'għandniex bżonn la nkunu l-ewwel u ma nixtiequx naraw lil ħadd li jkun l-aħħar. Imma jien niffukaw ftit fuq Malta, le? Kif, kif semma It's all right, vera, fuq liġijiet affarijiet hekk, imma on the ground, kind of how? Eħe, le, le, fil-verità il-bidla seħħet lil hinn mil-liġijiet, jiġifieri għandna llum riċerka u statistika li turina anki in comparison ma' pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea, pereżempju, x'inhi l-inċidenza, pereżempju, ta' vjolenza li jesperjenzaw persuni LGBTIQ, x'inhu l-livell ta' fastidju li jesperjenzaw. U Malta tkun dejjem fost il-pajjiżi li l-inqas jirrapportaw. Jiġifieri, teżisti, jiġifieri, pereżempju, wieħed minn kull erba' jesperjenzaw fastidju. fis-sena ta' qabel ma jsiru dan is-surveys, jiġifieri mhux lifetime experience, probabbli kieku nieħdu lifetime experience tkun ogħla. Fejn tidħol vjolenza, six percent għal Malta fil-ħames snin ta' qabel ma wieġbu l-aħħar survey li sar. Jiġifieri l-unika pajjiż li kellu inqas five percent kien il-Portugall. Jiġifieri l-bidla legali ġabet magħha wkoll trasformazzjoni naħseb fis-soċjetà u allura iktar safety ukoll sa ċertu punt. Imma ovvjament għad l-omofobija u t-transfobija hemm għadhom, jiġifieri dawn ma sparixxewx. Xorta naħseb illi meta dawn jimmanifestaw ruħhom il-maġġoranza tas-soċjetà turi appoġġ lill-komunità li hija naħseb trasformazzjoni relattivament kbira meta nqabblu mal-bidu tal-moviment, pereżempju, fejn taf kif dawn l-affarijiet qisu B'ħaqqkom speċi, mhux inti mort tipperejdja quddiem in-nies speċi, jiġifieri, imma waħda mill-istatistiċi li li li tinkwetani pereżempju illi għandna madwar nofs il-persuni, il-koppji tal-istess sess li jgħidu jevitaw li jżommu jdejn xulxin fil-pubbliku pereżempju. Jiġifieri dik statistika li ovvjament turi illi l-komunità ma tħossix safe f'postijiet pubbliċi, jiġifieri għad hemm xi jsir. Imma ma nistgħux ngħidu li hija bidla biss kożmetika, jiġifieri l-impatt qiegħed jinħass ukoll. U proġetti bħal dawn huma iktar importanti f'termini ta' viżibilità. Viżibilità għall-udjenzi, fuq din nixtieq insaqsik kind of, Jiena li nidderieġi t-teatru, jien direttur artistiku li anke minħabba anke programmar anke ta' Europride għas-sena d-dieħla, il-viżibilità ta' kontenut queer anke fuq livell nazzjonali huwa pjuttost baxx, batut, kważi naħseb dawn huma ftit mill-proġetti li weħidhom ħoss fl-ilma. X'nistgħu nagħmlu? It-televiżjoni jgħin fis-sens ta' għax inti dejjem għandek l-idea ta' li t-televiżjoni se tifrex iżjed u tolqot tolqot iżjed nies. U naf li ġie anke fil-każ ta' Antoine hemm hemm xi appearances li li ser jidhru. Qegħdin qegħdin joħorġu. li naħseb li l-isfortuna li dak li kellna qabel li kien it-training għad-drag artists ġie non-eżistenti jew inkella jekk qed qed jeżisti qed jeżisti ftit, fhimt, u u spars ħafna. Bħal bħal meta inti tkun stand-up comedian, you know, m'għandekx ir-rota f'pajjiżna m'għandekx l-idea li qed iddur il-bars għax isiru f'ħafna postijiet, allura inti qed dejjem l-iskills tiegħek timpruvjhom, le? Allura hija daqsxejn ta' dilemma. Bħalma taf tajjeb inti, diġà għandna d-diffikultajiet tagħna fit-teatru, jiġifieri diġà dik hija problema, ħseb wara meta inti qed tipprova tidħol u mbagħad b'ġeneru ieħor li hu rather niche. Jiġifieri Mama Ray ma spiċċatx hawn? Mama Ray, le, naħseb li spiċċat hawn. Għax hija bitch. Palma spiċċat Josette u palma spiċċat Karen u xi tletin karattru ieħor li għamilt. Però ovvjament ma jfissirx li ma titfaċċax xi sister oħra. You never know. Ma nafx jekk hawn xatt għandu xi mistoqsija. Jew ħadd issa vera tidu tmur tiġru lejn il-bar. Hux vera? Naqblu? Grazzi tal-ħin tagħkom, grazzi tal-kontribut. Grazzi lilkom, grazzi Re, grazzi Gabi. Is-sera ta' tajba. għandi waħda kapriċċoża, waħda fungi u waħda pineapple special. Inaqdu magħna għad-Drag Show Queens fi spazju kreattiv.